Pengarang channel Panggau Libau TV ke benama Patricia Ita bisi ngirum ke aku siti cherita ke udah tembu di karang iya. Cherita ke diberi iya tajuk Buyan. Pagi nya sida tiga sebuat baka selama. nurun mandi, ngelebus bala sida indu betesah ke gari sereta temu mandi baru sida sebuat nurun mandi. Lebuh ke mandi nya tadi bisi mega bala sida ke bujang ke bukai sereta nurun mandi. Sida tiga tu mandi ari ulu. Pemuas ke mandi tadi nya baru sida tiga nyu berandau terendah. Eh Unggal. Lemai legi. Uji nurun kili kin kitai tiga sebuat. Ka seduai deh bai aku. Pia aku maling. Nai. Lepa enggai deh Unggal. Lama ka kitai tiga ti nadai mindah kampung kin. Sekumbang ka kitai nyau berengkah bumai ngelama tu. Pia ku tudah ugam. Nyadi manggin iya nyaut ngauk ka aja tap pemaik seduai, ku iya. Ba enti pia tembu kitai mandi tu legi alu besikap em. Anang ga kelalu laun kitai nurun legi laban engka tak jauh tama ke dalam kin nitih ka bekau jelu. Pia ku Maling. Nama denyu dipandak kitai cerita tu bala peninga? Kira ku nyu udah tembu ngintu diri lemai nya. Nitihka semaya sida iya tiga. Udah besikap apan nama semua, bekal udah mega tepu ba lanji, ai udah mega diisi ba gilin sereta tepu dalam lanji. Udah tembu sikap. Ugam iya lalu ngejung Manggin, Manggin mega lalu ngangau ke Petunggal iya maling. Laban seduai ke berimbai nya meh alai bekangau. Sida tiga lalu nurun nuju ke Jalatung kin. Nyadi sida tiga tu tadi ngena perau maling. Laban ke apai maling maya nya. Nadai mindah ke bukai nya alai perau nya kena sida iya tiga. Nyu pemuas sida iya ke bekayuh dia di sida iya tiga pan datai ga ba tebing alai tu deka dituju sida iya. Tali perau lalu tanjang ke mangin bepun kayu siti enda jauh ari tebing nya. Sida sebuat. Alu mansang ga bejalai tama ke dalam kampung kin lebuh ke bejalai sida tiga sama bala mantap mantap utai nya dia au laban ke nyu lama sida tiga nadai mindah ke iya orang bukai pun nadai mega ke iya nyu bisi ka repa repa mimit ga jalai nya dia. Datai ba alai ke ngam ba ati sida tiga dia sida tiga alu ngetu ga. Nyangkung amai gari malam tu nunggal pia ko maling agi bediri sambil nyirut kinsap iya ngetat ke lelah. Ba iya unggal aku ka nan angi tadi meda tepun lemai kitai ke nurun tak bisi bemua ari tunga kulu kin. Pia ko Manggin. Nyadi tudah ugam iya lalu ngidup ke selukai lalu ngidup ke api mega. Ngena rangkang kayu ke diputik iya sebelah nya digumpul iya semak dia. Nya maka didup ke iya seraya ke nganti mangin datai mai rangkang kayu ke digumpul iya ke besai agi. Unggal nya kimbih aku tu gantung tua. Enti nanchang agi pun kayu nyin aku nanchang ka sepiak kitu. Piak ku Ugam. Eh, ini buh ke iruh ngantung kimis pen tua Unggal. Engka nya agi mindah ke dalam ke legi. Baik Unggal mangin. Nalah tua nyuk iruh muka tu baru legi. Baik hari tu agi tumu endar. Bedau entu petang iga. Pia ku maling ga nyaut tudah ugam. Peda enda lama udah nya datai Manggin mai rangkang kayu iya ke udah perkas iya tanchang ngena randau pama ga mayuh rangkang kayu ulih Manggin. Nama deh lemai nya sida iya tiga lalu ngenduh bedia dulu deh bai maling. Enda perasai. Ari penyuh malam. Api nang sigi udah idup. Sida e tiga pan alu ngintu diri makai laban kenyuh lapar. Benung makai nya tadi dia deh maling enggau mangin tu bela betauh ke pangan diri. Meda ugam tak nadai memunyi. Jari iya nyuam asi ke nyawa tang mata ugam rening ke bukai. Enti ngelama tu jarang enda raga orang menua ku seduai iya. Hi. Nama utai perening dik ari tadi enda bilih lap ugam? Pia ku Mangin nanya ugam. Tang ugam baka ke nadai ninga utai ku iya. Denya tadi. Nanya ga maling tu besai agi ke jaku maling ke kena ninga iya. Nai, iya la padu enggau lugam. Pia ko maling. Lu nawih lengan ugam ke duduk sepiak iya dia tadi. Nya deh baru ugam tu nyut kenyit pengudah deh tau iya maling nyebak lengan. Iya lalu malik mua maling seduai manggin dia ugam bejaku iya. Unggal. Uji seduai ti beratika ba pun kayu ke besai nyin peda seduai nyin. Pia ke ugam bejaku sambil mulut iya munchung madahka tunga tuju utai ke dipeda iya. Ninga utai kugam nya sertai malik meseduai dua iku nya ngagai pun kayu ke tunjuk kugam ngena mulut iya tadi. Pendar maling seduai mangin tu nyipit-nyipit ke mata iya merening utai kin nadai ga meda utai sebelah nya dia. Pun kayu bisi menya dia. Eh, nadai nya bisi utai dia da unggal. Anang tang mayuh tai lara neh. Anang mayuh tai runding. Uji, bantai kai kupi di nya. Pia ko Mangin madang agi ugam. Kena iya ngelimpang ke siku nya engka te bisi. Meda utai utai nya nya meh ugam ku ati iya. Benung deh sida iya betalat kai kupi nya tadi dia deh maling lalu bejaku iya. Ii. Uji anang gua hingar seduai. Pia ku maling. Mangin enggau ugam ke betundi nya tadi pan lalu tengkelap baka api ke depan iya ai. Tekala nya seduai nadai ngeretik. Ugam laban ke sigi tak buyan. Iya lalu ga gining enggau merening ke ba kanan. Pening ke mua, pening ke belakang, engkadah iya ke atas. Malam nya sida iya sebuat nadai ga mayuh utai runding semina Ugam tu aja ke bisi enda nyamai ati. Dia deh maling tu tadi. madah ke seduai iya, Ukai nama aku enda ngasuh seduai inggar. Aku enda asai ke bisi ninga munyi nyawa orang rekan tang enda nemu orang nih penatai. Nya teka dinga aku tu tadi tang lebuh maya kitai ke ngetu bejaku nadai utai nya memunyi. Pia ku Maling nelai seduai iya. Seduai iya bela nadai memunyi ku jerita. Nama ditembu makai bekemang sepenama semua sida iya tiga pen duduk nunga unggun api ke benung mau dia tadi kena ngenerang ke malam sida iya. Berendau ati diri nginsap menya tadi. Pemuas sida tiga ke sebuat dugau-dugau nungau Ungun api dia sambil ke berandau sereak nganti mata dek ka tinduk. Dia deh maling. Sekali agi iya tak bisi ninga munyi utai. Tang munyi kechup-kechup baka orang ke benung makai buah kayu ti bisi larah sebelah nya. Baka munyi babi. Denya sepiak mua kiba ai mega bisi utai geguyas dipeda Maling. Maling lalu nempap berang mangin denya Maling lalu nunjuk enggau mulut tunga tuju utai ke munyi ke dinga iya tadi. Mangin nemu iya utai ku Maling laban iya mega bisi ninga utai nya. Unggal. Uji palik ditunga ke belakang deh nya Unggal. Nama utai ke balat ne munyi nya? Pia ku Ugam madah serta nanya Maling ke sama duduk dia tadi. Emm nemu aku utai nya Unggal. Serta kitai tiga udah datai ditu tadi. Iya nya bendar nengkila ke hari selepak pun kayu nyin. Nya meh kebuah aku tu. bedau ka mai seduai bejalai nyidi bekau jelu malam tu. Pia ku Maling. Oh enti pia manah kitai tiga ninduk ka diri malam tu. Enda nentu nyamai agi isi tu diperening utai nya ari jauh nyin nah. Pia ku Mengin nimbal ari sepiak Maling nelai iya. Pung amai berani dih unggal. Udah nemu bisi utai enda manah, utai bukai bisi ba ditu agi ke dek berani tinduk. Sigi lama udah merati ke utai nya bisi ngayan ke diri lebuh maya kitai tiga makai tadi. Tang aku enda berani ngelara mina peda aja iya ngayan ke diri. Pia ku Gam ga nyaut maling. Eh, kapa ke iruh ke nyau Engal? Kitai nadai ngachau iya. Iya enda meh ngachau kitai. Pia ku Mangin ka. Ugam lalu nadai nyaut iya agi. Dalam ati iya din, sigi parai meh iya malam nya, ku iya. Ko nya ati Ugam nelai diri. Iya mati idup sigi enda ulih ngelaban antu nya, ku iya. Ngai nenggai parai meh. Ku ati iya, laban sigi tetakut iya ke buyan deh. Taja iya buyan takut ke nya, tang iya rindu amat ngagai pengawa bejalai nimbak, beburu, bekenyang ngasu, berikan. Mina iya ke takut. Taja pia, sida sebuat agi da Dugau. duduk dampih unggun api sereta ngirup ai kopi ke agi bisi laluh tadi. Bisi ati tudah maling tu ka ngabas sereta ka nengkila ke nama utai ti guyas-guyas enda jauh ari sida nya. Tang Mangin madah ke maling, Awak ke dulu, laban ati maling tu enda rintu nyamai. Eh, awak ke dulu Unggal. Lain asai ati aku tu. Pia ku Mangin. Au. Dinga te nelai ugam. Unggal Mangin. Unggal Maling. Uji dinga seduai ti. Bisi ninga munyi anak manuk seduai Unggal. Pia ku Gam. Eh. Anang mayuh tai lara ni Ugam. Ditu pancar meh mulut ditu. Tetempap ne. Kitai tu dalam kampung puang ti bisi utai nya nya anang ngelara enda tau nunjuk ngaih ke utai nya semak semak ngachau sengachau. Iya. Makin dilara makin ka utai nya nemu di pia ku maling ga ka nyangkam kening tudah ugam. Ugam lalu berumban mampul mulut iya ngena jari iya. Mata iya peli-peli. Laban utai nang sigi ba kampung puang malam sigi bisi aja utai bakanya ngachau bala peninga enda siku-siku enda siti-siti utai nya. Kadang-kadang jelu meh nemu mali nyaru diri nyadi utai baka nya. Benung deh sida iya ke duduk dongak-dongak. Kira meh pengudah ke ugam ke ninga munyi nyawa anak manuk nya tadi. Kira ke dua batang insap iya. Sida tiga ke dugau-dugau dia. Berandau meh sida iya tang enda besai munyi nyawa sida iya ke berandau. Bedau berani ka tinduk laban utai nya agi meruan bisi didinga. Dia ti enda lama udah nya tak bisi ninga munyi nyawa indu nya abek. Dui dui dui dui nyawa indu nya ku jerita asai ke jauh didinga asai ke semak ga. Pening ke baru, asai ke din bunyi, asai ke dia ga bunyi iya. Ugam enda enda merap patung iya. Nyu pucat muai aku jerita. Iya palung ke chit ari endur ke duduk enti hari laban ke mua tisi nyin lalu nyelepak manggin seduai malin tengah tengah. Nai. Lapa du unggal nyung kechit baka kena ke tu semada. Pia ko Maling. Tekenyit ugam nya ke kechit ke iya. Dia deh manggin penalu ngasu Maling anang ingar. Meda baka nya, maling pan lalu enda memunyi. Ugam-ugam media laban ku jerita Mangin tu tuai ti dibandingka ari seduai iya. Mangin mega bisi penemu mimit ke ti bekal lebuh ke bejalai sebelah kampung puang. Udah maling seduai ugam nadai ngkretik nadai memunyi. Dia baru manggil entu lalu macha ke leka puchau niang aki agan ni suba. Endang sigi sengaja diajar ambi ke bisi penambat lebuh maya bisi utai ngachau baka empu empuang baka nya. Udah ke macha leka puchau nya tadi, denya. Nya baru manggin tu lalu nungkun selukai. Pengudah tungkun nya deh baru utai nyedia nyu bisi terenah mimit bulu pegu bulu jari pe nyu nadai entu nyerenggat baka tadi. Nyepi nadai utai nenama agi dia manggin tu lalu mai sida tiga mindah. mindah ke atas kin mimit. Seduai dua nadai bantah bela setuju ke penemu manggin. Nama lalu nyau meh sida ai nyikap perengka diri unggun api lalu dilara sereta ditanjah ai laban ke tadi bedau niri sereta ngantung kimis. Nyamai ga sida tiga sebuat angkat lalu mindah kin ke atas ke tinting kin mimit. Benung deh sida iya tiga betunda udi niki ke atas ke bukit kin laban deka ngiga alai ke landai endur sida iya ngantung kimis lalu enu belelak enu tinduk meh nya. Enda baru setengah pejalai sida iya tiga ku jerita ugam tu tadi dudi. Nyadi dulu maling udah nya baru mangin. Bejalai bejalai bejalai sida iya tiga bisi meh picit sida tiga nya tadi ku jerita enda tau bejalai puang baka nya. senapang mega bisi mai nang sigi lengkap de sekali ugam tu tak bisi ninga munyi serap kaki orang entudi iya ke bejalai ati iya din bisi endar ka nguji nguing malik ke belakang tang iya enda berani enda dipalik iya legi iya ka nemu sapa ga orang entudi iya nya. Laban ketemu iya nadai orang entudi iya. Seduai dua iku nyudah dulu ke bejalai ari mua iya. Sesepi iya tenantu nyamai bulu pegu iya nyenyerengat asai. Dia enda maya enda lama sepi tak bisi ngerimbas ke utai ari belakang sepi techelap asai. Iya menda lama udah nya asai ketegu orang ka belakang iya. Naletat ke agi. Dia perlu ngangau. Unggal manggin. Unggal manggin. Pia ku Ugam nguji ngangau ke manggin. Tang manggin tu enda malik ke belakang lebuh kangau ku Ugam. Meda siku nya enda malik ke belakang. Dia ugam tu tegar agi ke ke pejalai. Iya meh maya udah semak belakang manggin iya palu negu berang siku nya. Nyepi lengan ne taur ari belakang dia manggin palu malik. Nama utai unggal? Ku manggin nanya iya. Lebuh manggin malik ke belakang. Dia deh manggin tu tat kenyit tebambai iya ku jerita. Iya perlu ngetu bejalai ugam perlu ngetu bejalai. Mata manggin nchelak pepesap mulut iya rangap-rangap. Kebatang ke bendar iya. Manggin tu, iya bisi meda utai benung bediri ba belakang ugam. Te ngelempaika jari ba berang ugam ti peda iya. Panjai kukut utai nya. Mua enda dipeda laban dilindung buk. Tang ugam nadai ngasaika utai nya. Meda utai nya balat amat. nyun undi ngachau sida iya manggin pan alu madah ka ugam iya niri ka jari enda ngasuh ugam tong kebut nemu ga ugam enda kebut dia deh manggin tu sekali dah agi iya machau puchau muru antu iya nama alit mati ugam tu meda manggin tadi. Laban ugam tu nadai ngasaika utai bisi megai berang iya, iya mina bisi ninga munyi serap kaki aja, tang manggin tulih meda. Nyadi maling ke dulu bejalai tadi ninga ti nadai serap kaki tudi ngetu iya. Malik ka belakang peda iya manggin seduai ugam ngetu. Benung bediri degi-degi nunga pangan diri. Nyu baka ke burung ke lekat empulut bala sida guntur empai lama, ku jerita. Nama ga pengawa diku nya ke aku? ku Maling. Iya perlu nikal baru ga. Nuju diku nya ke agi degi-degi din tadi. Datai Maling ba belakang Manggin. Dia iya lalu nempap berang siku nya. Malik manggin tu ke belakang sambil mulut iya agi ke kelimut macha puchau. Meda baka nya dia Maling lalu nemu iya. Iya lalu enda nyadi ngachau sereta nanya manggin awak ke aja. Taja pia Maling nadai meda utai nyelai sebelah nya. Udah tembu manggin tu macha puchau penemu semua. Dia iya nungkun selukai baru ga. Udah nya, nya baru iya bejaku enggau maling seduai iya ugam. Ingat legi seduai. Bejalai belubah-lubah peratika singkang kaki. Nibuh peruman. Nama kebuah? Enti kitai tiga teterap, tetingkap. dia kitai deka ulih utai ke nitih kitai ari belakang nya tadi. Ugam nya dik ketengah kia dik legi aku entudi ke kitai ti nyupuh tusur dik nya peda aku nyupuh chat gamal dik nya baka ka luput. Pia ku manggin ninga manggin munyi nya nama gin dik nyu berumban meh tudah ugam tung kechit ke mua manggin ke iya. Nyau dek pemua mua sida tiga ke bejalai. Datai sida tiga ba endur ke ka dituju sida iya tiga ba tinting bukit dia tadi. Dia meh sida iya sebuat lalu ngenduh lalu ngenduh enda jauh ari palan nya. Au dia serai iya ngantung kimis ke sigi udah bisi debai ari rumah tadi. Lalu ngaga palan alai dudok ba penama semua ngaga utai kena ngayat ke raga penama duku semua macham meh. Tembu entadi ngidupka api nya baru sida tiga duduk betunga sambil ngiling daun ruku apung. Udah meh sida iya terendah, dia deh maling tu nya manggin. Unggal. Enda nyelai sepi seduai dari pun kitai ke bejalai tadi. Tak nadai ninga munyi burung aku. Enda ibuh ga munyi burung. Indah ke ngingit cengkerik nya pen nadai meh ninga engkeretik. Pia ku Maling nanya seduai dua nya sambil nyerut kinsap iya. Nya meh unggal ari nyin tadi. Nyentuk kitai nyu mindah ke itu, nadai meh bisi ninga munyi jelu. Jauh agi ke meda utai beteguya sebelah nya gasak ke jelu. Ti selama tu bisi kitai tiga meda mata jelu, meda babas beteguya bansa jelu. Tu tan nadai utai, tan nadai engkeretik. Pia ku Mangin nyaut Maling. Ugam dia mia au matai gegining laban iya agi asai gelesi ingat ke bekau diri enda asai ke bisi dijawil orang ditegu orang ari belakang iya. Sapa ga kitai enda gelesi ne bala peninga nya nyu jari utai nyeng melempai ba berang iya nyu meda kukut kemanjai nya ba tandan berang tadi nyi. Pemuan sida tiga dudok ngendoh bekindu dia tadi dia dei ugam lalu bejaku bah. Kati gaya kitai sebuat tu legi Dungal? Pia ku tanya Ugam nanya menggin seduai maling. Emm. Baka tu aja. Udah kitai tiga temu nginsap tu legi. Nya, nguji bejalai ke atas gin mimit kitai tiga sebuat. Nyengka te bisi utai. Keti ku seduai dik deh. Ka baik ku nepia bedau meh mata tukat tinduk pengudah ke tun dik utai tadi. Ku mengin na nya ugam seduai maling. Aku pemaik aja unggal nadai bantah. Nya pungka da enti ari tadi. Pia ku maling. Nya keti kedi di ugam. Enggau kami duai deh. Sekali ke nya di tinggal ditu. Nyaga kimis kitai. Pia ku maling. Maling tu rindu nunik ugam. Laban nemu siku nya buyan. Ooh. Aku. Barang ku seduai. Pama bejalai ku seduai bejalai. Kini keseduai kin kia aku sigi tetap enggau. Asal mena ninggalka aku kediri ditu, ku Ugam nyaut. Ninga pia tadi, sida pan sama siti pemutus. Temu nginsap, sida palu nyau ke mupuk ngejang ari kimbis sida nya tadi kalai endu ngenduh. Bejalai niti tinting nya sida iya nuju munggu ke baruh. lalu bejalai ke baruh kin nenggau nenggau utai sebelah nya meh datai ba kaki bukit dia de maling tenggau ke mata babi siko enti ari gaya peda tenggau pichit iya uma sia mesai babi nya tang bedau sempat ugam enggau mangin tu. Tepeda ke babi entadi laban maling tu ke dulu ke sida iya. Dinga te meletup keno ke senapang maling. Apu udah nyunggal? Ku Ugam nanya maling ari belakang alai ke bediri nya tadi. Em udah unggal. Ku maling ga seraya lalu muka rumbang senapang iya. muai kerubung ke kusung tadi ke puang nya sambil nepu strum ke baru. Sida tiga pan lalu sama ga bejalai tegar ngelawa endur babi ke timbak maling nya tadi. Peda amat nadai ngkebut agi babi nya. Tang lalu gali. Lalu mati dia, ko jerita laban ngam selinting maling timbak ai babi iya. Meda babi nya umbah sia pemesai. Dia deh maling seduai manggin nang sigi nyanggup diri ka ngesan nangkun babi nya. Nyadi ugam asuh seduai iya mai raga. Baka ke nemu-nemu ga. Bisi mai raga siti tadi endur engkah tali, lukai, lunga, duku endang sigi dengkah dia magang-magang. Mangin enggau maling alu sama mantap anak pun kayu mesai betis. Au mesai betis kitai ke lelaki ke tuai tubuh besai tu iya ukai betis nembiak min. Mangin enggau maling laban ke sigi sikar sereta kering. Tanjang seduai mua kaki babi nya ari mua enggau ari belakang. Kayu nya tadi ada ne dachok seduai iya ba ari baruh kaki kudah Tanjang nya. Nama nya meh deh sanuh seduai iya, san seduai iya. Nan deh beleman ko jerita ugam dulu sambil mai raga ke sida iya lalu mai selukai. Nyuk mua sida ke bejalai peda datai gaba alai sida ngenduh langkau kimih sida iya tadi. Datai deh sida iya ba dia tadi dia babi nya pan lalu dileka ke seduai iya. Ka ngintu kai kin jauh endar ga nurun ke baruh kin baru ku ati seduai iya. Tambah mega isi chelap endar ngelaban ai nya tengah malam nya ku iya ga. Ugam dia mia miau miau ku selukai ngai ke padam ku ati iya ngulih ke asap nya. Bah keti gaya keti tiga sebuat tu Dungal. Nama nya lu mupok malam tu tau ke baka ni. Pemba enda mupok lagi ke baruh kin ga napat kai din alai ngintu tu. Pia ku maling nanya Manggin laban Manggin tu ketuai agi. Uhh. Mata tu enggai ga ti tinduk. Ti pia, manah kitai tiga lalu mupuk mulai kediri. Tu, ngenduh enda lama dulu kitai sebuat seraya ke muat muka kimis kitai tu deh nya legi baru kitai mupuk. Ku Mangin, madah ke maling. Nama deh sida iya sebuat duduk dulu nginsap ngirup tu pun nama semuang deh nya tadi nya baru sida iya sama muka kimis ke digantung nya lalu nadai meh kimis nya tegantung ngapa nadai kena tindu ku jerita unggun api pan lalu dirara lalu dipadam ke sida iya. Udah nya, nya baru sida iya tiga bejalai. Nyadi ugam laban ke sigi buyan iya lalu madah ke diri empu dulu enggai dudi ku iya. Seduai dua nya nemu nemu iya ke buyan. Nyau meh sida iya tiga ku jerita bejalai nengah babas nya tadi pulai ke tebing ai kii napat ke perau endang agi ditanjang sida ba tebing ai din tadi. Kira ke bisi setengah meh pejalai sida iya nyuka datai ba pendai din da. Dia deh mangin mai seduai ngetu eh ngetu dulu kitai unggal bah sia eh mai babi tu enda ngawa kira ke sekali ngeruntu da agi datai kitai ba pendai din lagi pia ku mangin Maling enggau ugam pan alu ngenuduk ke diri. Sida iya tiga sama nginsap dia ngirup ai pun nama semua. Selukai nang agi meruan dipegai ugam. Berandau meh sida iya duduk bedia tadi ku jerita. Maya ke duduk berandau dia tadi. Ngumba endar ga ugam. Kitai nemu ugam lebuh sigi te buyan deh iya nyu gining kiba gining kanan nenggau kin nenggau kitu nenggau ke atas meh nya tadi. Engka nya nyu pemung memuas tenggau kitai nya dia. Dia dia te tepeda ke siku indu ngena baju burak buk bauh melakang ke iya. Indu nya belalai ba pun kayu. Setengan tubuh iya peda, setengan tubuh agi kena lindung kayu. Ugam pan lalu ngelari ke tenggau pijit iya ke bukai. Iya ngaga jadi enda menemu enda meda. Kin meh tenggau iya ngiga engka ti bisi munjang ku ati iya. Tenggau iya ke atas peda iya bisi gi indu nya da atas din ke dipeda iya. Ti nya ari ke baru ke tenggau pichit iya tenggau ke bukai ke bukai peda bisi ke indu nya baka ke nitih ke tenggau ke pichit ugam. Nyadi maling iya lalu deka madah ke ngagai mangin madah ke utai ke ditenggau ugam nya. Ka nundi ugam meh ku ati iya ke negah ugam nya. Ih, anang guai nundi ugam unggal. Pegila baru ku madah ke nuan. Nya nyadi aku ti nyebut nya ditu. Ukai dina nemu dini endur kitai tu. Peda di jam tu nyudah pukul berapa. Pia ku Mangin madah ke Malin. Maling enda nyadi ke iya. Ka nundi siku nya. Nama deh sida tiga pan dibai mangin angkat mupuk baru ga bejalai. Maya ke bejalai nya tadi dia di indu antu ke tengah ugam nya tadi tau seruran ngayan kediri sebelah tisi sida ke bejalai. Enda jauh ko jerita sepenikau meh. Tang enti ditenggau peda utai nya enda bejalai baka sida iya dipeda sida iya tiga tak terubai terubai terubai utai inya. Ugam ada nya ka nyingkang ada nya enggai ka kaki ada nya ka dulu ada nya ka dudi ke iya nya ka tengah ke iya ngena nyadi ka tengah nya bisi babi nya dia. Meh lapa diugam tegar ka meh singkang ti. Pia ko Mangin ga nganu turah ugam tu nyung inya ni nyingkang laban iya nyeka kadang tetengau ke indu antu nya ari mua nyin ari tisi. Nu indi ga utai nya ko jerita. Ooh enda datai kitai tu enti beketu lagi. Pia ku maling ga. Iya nyau ngeju ngeju ke belakang ugam masu ugam nya mansang bejalai dei laban ugam tu takut iya. Aruh iya ga ti sida iya ti ga ugam nya ke biak man. Nyau dep pemuas muas nya tadi nyau beju ju mesti dei iya. Nyuba anu anu sebelah nya, nya baru sida iya tiga datai ba tebing penai alai endur sida iya ninggalka perau tadi. Babe pan lalu engkah ba tengah perau mengin ngen tudi uhh tenya sida iya entudi. Maling ngeluan sedia ugam tetengah. Pia ke sebedau sedia mupuk ngejang renya tadi manggin tu iya sigi bisi iya macha utai nya ngicha ke indu nyena nitih sedia iya tiga. Nama deh bekayuh bekayuh bekayuh laban sedia iya ari li pulai kulu pama nanya ai ku cherita ngai nyadi laju. Peda datai ba penai rumah panjai sedaya. Tenda berasai aku jerita enti baka jam kitai kemaya hari diatu nyau ga nyu pukul lima setengah pia. Endang maya orang indu ne sigi dani berapi. Sida tiga enda lalu niki ke rumah mandi penama semua muai miang muai kamah muai gatal menya tadi. Babi nya tadi tebasu seraya rendam sepuh da dalam ai. Udah nya, nya baru sida iya tiga mulai ke diri. Ari endang sigi udah tampak, Apai Maling iya tumu dani pagi nya ngaih ti tinduk mata ku iya. Meda ari nya udah bisi tetampak betanah din. Angkat mih iya tadi. Alung kani jelu utai tupi sebelah ujung bilik din tetekenyit iya tu tadi. Tetepeda ke maling manggin enggau ugam tunyu balat amat ngemai utai ari penai nyin. Perati ke iya peda tenangkun babi. Apu nyu tekenyit aku laban ke tadi gawat. Nasib aku enda manjung. Ti aku manjung tadi kada anak begau kitai serumah deh. Pia ku apai maling murus murus dada iya sambil baik tekenyit. Bisi enda utai da baik kita sebuat neh. Besai amat nya peda ku. Alai, meh ke atas gin ke. Aku tukang kani utai tupi dulu. Pia ko Pei Maling. Sida tiga pan lalu nyau ke dikit ke atas. Peda datai ga Pei Mangin peda datai ga Pei Ugam nama nyu chapuh meh sida iya ba tandu tuai rumah dia ko jerita ari mina sigi deh tawas deh tawas babi enda sigi deh delampang dirintu ditetak apan nama semua. Ninga sida iya kenyu chapuh ba dia, dia deh bala bukai penyu datai se datai ngumbai ka bisi nama bisi utai menya tadi. Au tumu tumu pagi baka nya nyu begau dia enda nemu nyu begau ke bulih babi. Nama bala bukai lalu besaup enggau sama ngintu babi nya udah di peruti di uru ngena api di tetak perut di intu dia sida iya tiga lalu magi ungkup diri. ungkup senapang da nya maling lalu ngasuh sida ke indu ke bisi dia nyumai nyumai babi neg ke sigi udah deh ungkup ke sida iya dia lalu ngasuh sida iya nanggar ke periuk asi tawek ke sama bala begelumu makai beruai sida iya dia ambi ke sama ampit ku iya indai ugam enggau indai mangin pan enda ga jugau seduai pa lalu mulai ke bilik diri empu nanggar ke periuk. Kena nyaup indai maling. Nama nyadi pandak kitai cerita tu bala peninga. Sida iya nyau makai gempuru ba ruai tuan rumah dia. Tembu disemua pengawa dia sida serumah pan bela mulai kediri. Nyadi malam nya pengudah tembu mandi tembu mega. duduk berandau beruai enda lama udah nya ugam pan pulai ga iya perlu napat ke peninduk iya empu kena berasai iya ke gali peda telalu lelap ku cerita lebuh ugam tu kelelap. dia iya ngasai kediri tak bisi kenyap iya. Dalam kenyap iya nya iya tak asai ba pendai orang. Enda iya ngelala pendai nya. Ukai bukai pendai sedia nya dipeda iya. Dipeda iya baka ke benung mandi tang bisi penyelai diasai ke iya. Iya ngasai kediri bisi nganti orang ngindu nganti orang ngindu benung betesah ke gari tauka masu gari. Tang indu nya dipeda Ugam ukai sida semenua, endang lala iya. Nyadi ku Ugam, baka tu iya bejaku. Owai, amai di nya sulu ku sayau. Pia ku Ugam nanya indu nya. Nai, aku metu sulu. Keterubah aku meda nuan ba kampung Puang lebuh nya. Dia ati aku lalu tekait ngujung ke aku lalu nitih di pulai kitu. Pia ko saut orang indu nya dalam kenyap ngugam. Au enti pia sapa nama di deh wai. Enda patut tua begulai nadai nemu nama pangan diri. Pia ko ugam nanya indu nya. Au aku tu meh Ke benama endu Zurai. Menua asal ari Tanjung Melai sukut menua antara dua dunya bebida. Enda ibuh aku madah terang pelaba ke aku di ulih nyagam jaku aku nya wai sulu. Pia ku endu Zurai. Tudah ugam lalu nadai memunyi. Taja pia ati iya nyudah belabuh sayau amai ke endu Zurai nya. Nama deh belabuh ari nya endu ensurai seruran dipeda ngerimbai sereta seruran ayan ba mua ugam. Ugam tu enda nemu diri iya ke bejaku kediri dipeda orang laban ba mua mata iya endu ensurai nya sigi nyata nya ngena. Nama kebuah pia iya ulih ngasai ulih megai jari siku nya. Enti nya antu tentu iya enda ulih megai endu ensurai nya pia ku ugam. Nama nyo seminggu minggu nyo ngerampit bulan ugam tu ke baka nya alit mati apai enggau indai ugam pia mega ba kiah iya maling enggau mangin pan alit ati meda ulah ugam nya baka nya suah seduai iya mai ugam nya bejalai. Tang Uga madah kediri enggai. Ngai ninggal ke rumah, ku iya. Ugam tu tadi bekenya menyun nadai ibuh ke bakih dui ku nya. Ti ngelama tu sida tiga ukai nya kala beserara ku jaku enti begiga ke lauk sebelah tanah. Tang ke sekali tu Ugam jauh amai ensur. Tak ngenyit nadai ibuh ke bakih iya, nadai ibuh ke apai indai iya. Kadang nya makai kadang nya enda metudah ugam enggai nenurun ari sadau nyin enggai pansut ari peninduk iya. Dia deh ari siti Maling enggau Manggin tu lalu bejalai napat ke ugam. Meda ugam lama amat nadai ngelawa seduai iya. Datai Maling enggau Manggin ba ruai sida ugam dia, dia Maling lalu nanya apai iya, Aya. Ni unga lugam deh. Nama telama nadai meda iya. Kami duai tu nyulul enggau ke iya tu ka berandau ka mai iya mindah. Pia ko Manggin nanya apai ugam. Nai. Seduai enda dik pia dum. Lalu mih nya tama kitu ke dalam ke bilik besai kitu nya duduk ditu. Nya nyadi ga seduai kita nyu berandau aku ditu seduai bemua pintu dia. Pia ku Apai Ugam tekenyit ninga sapa seduai iya ari muah pintun tadi laban iya ke benung lalin bubu iya. Seduai dua lalu tama ga. Keno ku ati aku tu tadi tu. Ka madah ke seduai di aku tu tadi. Tang nganti ke bubu aku tu tembu mekang. Nyin dung Ugam ba bilik peninduk sadau din. Dia mia. Kangau kami dua indai enggai nurun ba nama semua kadang nya makai kadang nya enda maya nya tadi aku tu alai kebuah ka nanya seduai ti ka nentu ke nama pengawa tau utai digaga iya lebuh ke penudi sekali iya enggau seduai bejalai kampung puang ti. Nyangka nyau salah jari salah kaki mekini. Nya teka tuku ke aku tu ngagi seduai. Pia ko apai ugam nanya maling seduai menggin. Seduai nya endang sigi udah duduk nginsap penema semua. Emm. Ketu nya iya, pia ku Mangin. Mangin bejaku laban iya ketuai agi. Lebuh kami tiga bejalai sebelah kampung puang ari nya, iya ke dulu meda utai. Kami duai tu nadai meda utai keterubah iya. Tang nya meh tadi iya nyenda nemu nyaga mulut, enda nemu nyaga jari. Mayuh utai tunjuk maya nya udah ditagang tang iya nadai ninga. Dia meh maya enti bisi tepeda ke utai iya lalu nengau lalu nunjuk lalu ngelara. Lara meh nya aya tang iya ke enda ninga laban iya ke endang sigi ke buyan atau meda utai mimit lalu jampat ngelara utai nunjukka utai. Pia ku Mengin madah ngagai Apai Ugam. Pia. Ukai nama aku nanya munyi nya Dum. Ukai ka ka nganu seduai enda. Tang aku ka nentu nama kebuah Dum nya baka nya. Oh enti baka nya munyi ku seduai nyamai meh kitai berunding ngadu ke iya mutar ke iya. Ti pia. Nyu minta bantu seduai aku. Minta madah ke manah bantin kili kin pegila. Ngan nyadi laun ke ngintu dum nya nyu majak nya peda aku. Kami dua indai tu nangi amat ninga nya beketumu beketumu bejaku kediri berandau nengali pemu utai ketawa meh nya batas adau din. Pia ku apai ugam. Au ti pia. Pegila kami duai ngambi manang kin nuan ditu maya nyedia kutai kena belian. Pia ko Maling ga nyaut Apai Ugam. Dia diari siti Manggin seduai Maling pan lalu nyau ga nurun ngambi manang. Baka selama merau seduai iya nuju ke rumah panjai endur sida Manang din mujur ramai ga pejalai seduai nadai utai nanggul nekul. Datai ba rumah panjai Manang, Manang bisi dia nadai mindah ke bukai. Seduai iya madah ke pejalai diri, Manang pen nadai mega mayuh ke likuh, iya perlu nitih ke seduai nya. Nyau ga undur baru ngagi rumah panjai sida iya kia. Nyadi maya nya Apai Ugam endang sigi duduk di ruai nganti penatai sida iya tiga. Meda sida tiga datai dia Apai Ugam lalu ngelalu sedia. Udah ke terenah duduk ba ruai dia Manang lalu nanya ke Perengka, Perengka ka kena deh begawa lagi ku iya ga. Apai ugam nyaut udah memagang. Enti bisi utai deh guna tau madah ga manang ngambi nyamai ga legi mai bala begiga lalu berintu kala ke agi tumu tau mega tama dulu meda nama utai ke agi bisi kurang legi ngiga iya ga manang pia ko apai ugam bejaku enggau aki manang uhh. Tau meh. Tama dulu ke bilik seraya aku meda wat ukam. Pia ko Kim anang madah. Nama deh seduai palu tama. Apai Ugam lalu mai manang niki ke sadau awak ka iya meda penindok Ugam. Lebuh nukang ke pintu bilik peninduk ugam, tanya ngesuh bau rengut bungai dalam bilik ugam. Tudah ugam dia mia duduk sukut dinding dii nadai nemu tai ulu ili berandau bejaku ketawa mih nya tadi sambil merap atung iya.

Manang pan bendar luput ngerandau indu antu nya lalu nanya nama kebuah indu antu nya ngachau tudah ugam. Indu nya madah kediri iya bisi ati ka ku ugam. Laban ari sida iya tiga ke bejalai ba kampung puang ari nya mina ugam ja ulih tepeda ke iya. Pia ku indu antu nya. Nya meh kebuah iya ngayan kediri awak ke ugam enda buyan agi, enda takut agi, ku iya ga. Ooh enti pia salah pengawa dek beketu meng nya ugam nya uchu aku nya ke mensia. Nuan datai ari dunya sebayan dini tau seduai jadi. Dunya seduai ke enda sebaka. Nyadi diatu meng. Aku minta deh nyerara kuchuk aku ugam nya. Tinggal ke iya mebadu ngachau iya agi au. Kasih ke apai enggau indai iya. Aku enda ngemedis enda menyati nuan berandau minta bejaku manah enggau nuan. Tu aku udah nyedia piring sereta minta nuan anang ngachau pengidup uchu aku nya agi. Enti diamai ka nulung rindu sayau ke iya tulung iya amat pan nulung iya au peda tela iya ari penusah ukai meri iya ke pedih penusah pengidup ga iya baka nya au angkat ka pengidup iya tulung sida iya. Nya baru chara ke betul. Pia ko Kim Anang bejaku nginu antu ke nyaru diri nyadi bini ugam. Ninga jaku Kim Anang munyi nya, dia dindu nya setuju iya. Iya lalu nyuak ke siti batu bechurak gadung nuju aki Manang ngasuh aki Manang nya nyuak ngagai ugam. Au, enti pia ku jaku nuan aki. Aku nadai ga bantah nitih nama utai ku nuan laban nuan enda ga ngemedis menyati aku berandau ngaku enggau manah enda tumbuh temuru ngagai aku. Nyadi nya tadi aki batu ke diberi aku ke nuan nya. Nulung aku nyuak ke batu nya ngagai ugam. Ketanda aku udah kala buya iya taja penda lama pengingat iya enggau aku meh nya pengingat aku enggau iya. Laban udah tu aku enda ulih datai betemu enggau iya agi nadai ulih datai betemu ba mimpi iya agi laban iya nyudah dipagar nuan. Aku enda ulih semak iya agi ngaika aku nyuah angus. Nyadi batu nya batu dikena ugam bejalai kena iya ngasu beburu bumai betaun berikan apa nama semua batu nya endang sigi nadai kala ngelebu iya. Utai bukai mega nadai berani ngachau kira ke dinding bulu iya menya aki padah ke iya. Pia ku indu antu nya. Madah ngagi aki manang. Peda indu antu nya pan lalu aya selalu bebali nyadi asap lalu lesap nadai dipeda agi. Aki manang pan lalu ngeleda ga ari luput iya. Maya iya ke ngeleda nya tadi sepi iya ba jari mua sepiak kanan iya tak bisi ngenggam utai. Angkat iya. Tang iya bedau ngebakka pok kumu iya agi dalam pok kumu nya. Tubuh iya pala iya tadi agi di bap pok kumu nya. Kerembai ke jari iya. Peda iya tai bisi siti batu bechurak gadung. Batu nya lalu digenggam iya baru ditaruh iya ba lupung iya. Tembu pengawa bala bukai penyu bekerudus ga minta gama minta ubat minta unsut kaki manang utai manya tadi. Pagi siti. Maya udah tembu makai pagi, sebedau aki Manang pulai, dia daki Manang bejaku kediri enggau Ugam. Apai iya bisi dia, indai iya mega bisi dia. Aki Manang nyuaka batu bechurak gadung nya nuju Ugam lalu madahka iya nama reti enggau tuju guna batu nya. Lalu iya mega madah batu nya. ke diberi indu antu nya ngagi iya nulung iya ke pengingat seduai udah begulai taja penda lama. Nama deh Sabang udah diberi Aki Manang pan mupuk Danjung Maling seduai menggin pulai baru ngagi menua iya kin kili kin. Nyau deh sebulan nandan di langit setaun nampun di bukit. Ugam penyu gerai baka selama iya ke kurus entadi pan nyu bisi isi baru laban nyawa iya nyu pulai ka makai baka selama nadai ngawa agi. Sida iya tiga nyu nadai ngetu bejalai ko jerita diatu Mangin enggau Maling pema bejalai sigi enda ninggal ke Ugam laban ti sida iya tiga nurun. Sigi bisi aja sida iya mai jelu pulai laban nama laban ari tulung batu gadung ke diberi indu antu nya tadi. Ko jerita sida iya tiga enti bejalai kampung puang nadai mega kala dikachau utai agi. Bisa meh ngasi meh batu nya tadi ba ugam au nama bumai me sida iya sebilik bulih padi ko jerita. padi beras nyu ulih empa ngalih nyangkung taun siti da agi. Sida tiga sebakih begulai nyentuk ke bebini beranak betelesak baka orang bukai. Cherita kitai pan ambis bala peninga tembu naka tu aja ngenyadi tampung aku agi. Terima kasih menyadi kitai Patricia Ita.